Deɛ deɛ wɔbɔɔ no adeɛ sɛ ɔba deɛ, ɛkwan a ɔfa so aba deɛ ni, Kofi, Genesis eti baako, nyimu a edi kan. Mose Nwoma a edi kan, eti a baako, nyimu a edi kan no. Kɔ w'anim. Mfitiaseɛ no. Mfitiaseɛ no. Onyankopɔn bɔɔ soro ne asase. Ɛna ano mibusaae sɛ deɛ na Nyame bɔɔeɛ, edii kan bɔɔeɛ. Mibusaae. Wei, ɔse, mfitiaseɛ no a Nyankopɔn bɔ ɔsoro ne asaase no, Onya mɔɔe. Dabi. Na wei no ntwerɛeɛ no ne kasa no, woantie no yie a, wobɛka sɛ Nyankopɔn ne adeɛ a ɔdii kan bɔeɛ yɛ deɛn? Ɔsoro ne asaase. Ɛnyɛ nokorɛ. Tie, mfitiaseɛ no a Nyankopɔn bɔ ɔsoro ne asaase no, saa pɛpɛɛpɛ na ɛwɔ se yɛka no. Mfitiaseɛ no a Nyankopɔn bɔɔ ɔsoro ne asaase no. So wahu? Wei, ɛso, ɛyɛ animu asɛm, atifi asɛm. Kyerɛ sɛ, ɛnyɛ ɔsoro ne asaase na Nyame dii kan bɔe. Kɔ anim. Na asaase yɛ sakasaka ne hunu. Ɔse, na asaase yɛ sakasaka. Ɛne hunu. Ɛne adeɛ a na onipa tena so a ɛnyɛ yie. Kɔ. Na esum wɔ ebunu no ani. Esum nso wɔ ebunu no ani. Ebunu, asase yɛ sakasaka ne bunu. Esum nso wɔ ɛde a ɛyɛ ebunu no ani. Enti ɛnyɛ asase. Dabi. Ko anim. Na Onyankopɔn honhom butuw nsuo no ani. Onyankopɔn honhom na ebutu nsuo no ani. Enti honhom a nnipa mfa yɛn ani nhuni. Sɛ Nyankopɔn bɔ nnipa a, wobɛgyina he? Kyerɛ sɛ, honhom ankasa, yɛmfa yɛn ani nhu. Nti sɛ Nyankopɔn bɔ nnipa ba a, wobɛgyina he? Asase nnya mmae. Kyerɛ sɛ, na ɛyɛ honhom kuaa no ma. Na Onyankopɔn kaa sɛ. Ɛnna Onyankopɔn kaa sɛ. Ɛnyɛ hann. Ɛnyɛ hann. Na ɛyɛ hann. Ɛdeɛn na ɛyɛ hann? Esum. Obi biara na ɛyɛ hann. Esum. Esum na ɛyɛ hann. Hann. Ɛnyɛ saa? Hann. Enti mebisa m'asɛm sɛ, hann ne sum, deɛ he na ɛpanin? Esum. Ɛnna hwan na edii kan baeɛ? Esum. Wɔse Nyankopɔn kaa sɛ. Ɛnyɛ hann. Ɛnna ɛyɛɛ dɛn? Ɛyɛ hann. Wɔse na esum wɔ bunu no ani. Esum wɔ bunu no ani. Onyankopɔn kaa sɛ. Ɛnyɛ hann. Enti Nyankopɔn ka kyerɛɛ esum no sɛ ɛnyɛ dɛn? Ɛnyɛ hann. Ɛnna ɛyɛɛ dɛn? Ɛyɛɛ hann. Hallelujah. Amen. Fa w'adwene di m'akyi na wobɛte aseɛ. Kɔ anim. Na Onyankopɔn huu hann no sɛ ɛyɛ. Ɛnna Nyankopɔn huu hann no sɛ ɛyɛ. Onyankopɔn pae hann ne esum no mu. Ɛna Nyankopɔn apae hann ne esum no mu. Nyankopɔn frɛ ne hann no sɛ wia. Ɛna Nyankopɔn afrɛ hann no sɛn? Awia. Wafrɛ hann no sɛn? Awia. Momma yɛn nyinaa mfe adwene nni akyire o. Onyankopɔn afrɛ hann no sɛ deɛn? Awia. Enti hwan na ɛbɔ adeɛ? Nyankopɔn. Hwan na ɛbɔ adeɛ? Nyankopɔn. Ɛna Ɔnya deɛ ɔbɔ adeɛ se awia. Ɛnyɛ hann. Na ɛyɛ hann. Ɛna ayɛ hann. Wɔafrɛ hann no sɛ awia. Guanim. Na esum no deɛ. Esum no deɛ. Wɔfrɛ no anadwo. Ɛna esum no yɛ deɛn? Anadwo. Ah, saa? Hann. Esum yɛ deɛn? Anadwo. Esum yɛ deɛn? Anadwo. Na mpakyɛ ɔbɔ twelve midnight a, ɛyɛ hann. Ei. Ɛno na mebisa question a wɔn se ah yɛn anaasɛ wo yɛ twa bɔ yɛn sɛdeɛ Yesu Farisifoɔ no ka kyerɛɛ Yesu sɛ Yesu woka saa deɛ a neɛ na wo twa yɛn aba paa. Ah mepaakyɛw nti sɔfoɔ ka kyerɛ wo sɛ 12 midnight no adeɛ akye a ɛno na mebisa sɛ wo ara ankasa wo nhunu ɛyɛ adekyeɛ? Dabi. Ɛyɛ sum. Anadwo yi. Nya adekyeeɛ. Te wo ba kɔgyina hɔ kɔwura da foforɔ mu, mekyerɛ wo adeɛ. Woate? Wɔka kyerɛɛ no sɛ. Wɔfrɛ hann no sɛ awia. Awia. Na esum no deɛ wɔfrɛ no anadwo. Esum no sɛ anadwo, koane bɔ bi. Na adeɛ resan. Ɛna adeɛ asa. Na adeɛ kyee. Adeɛ kyee. Deɛ edi kan no no. Mepakyɛw, ɔsoro ne asase aba? Dabi o. Ɛdeɛn na Onyankopɔn di kan bɔeɛ? Esum. Ɛne deɛn? Hann. Dako, Ɛda a ɛdi kan yɛ ɛyɛ Kwasida da, Nyankopɔn bɔɔ deɛn? Esum ne hann. Nyankopɔn bɔɔ deɛn? Esum ne hann. Nyame, Ɔbɔɔ deɛn? Esum ne hann. Tiatia. Enti da a ɛdi kan no no, adeɛ a Nyame dii kan bɔeɛ no no nyɛ soro ne asaase. Tie me yie. Emu ada hɔ. Esum ne hann. Ɛda a ɛyɛ dɛn? Ɛdi kan no no. Ɛna ɔɔka nso a ɔka no sɛɛ, Esum ne hann. Na adeɛ saan. Na adeɛ saan. Na adeɛ kyee. Na adeɛ kyee. Ɛda a edi kan no no. Ɛda a edi kan no no. Ɛda a edi kan no. Yɛnya first day. Kofi gu anim. Na Onyankopɔn kaa sɛ. Ɛna Onyankopɔn se. Nti mo mmra nsuo no ntɛm. Montie, monhwɛ style bi a Nyankopɔn de rebɔ adeɛ. Ɔsoro wei a yɛhunu yi, yɛfrɛ no ɔsoro ntrɛmu. Ɛdi kan, ɛsum ne hann bɛgyaa ɔsoro ntrɛmu. Hallelujah! Amen! Ɛna Nyankopɔn kaa sɛ, Ɛyɛ bunu, ɛbunu, enti ntrɛmu mmra nsuo ne nsuo deɛn? Ntɛm. Hwɛ, hwɛ me ha paa, wei ɛyɛ pan. Wohwɛ me a, wei ɛyɛ pan. Pan a yɛsi mu nnoɔma nie. Mepaakyɛw, wode pan a esua anaa kyɛnsee to mu sɛ nsuo no bi a, ɛbɔ nsuo no mu a, nsuo no ebi ka he na ebi ka he? Ebi wodi pɛ mu sɛyi a, wobɛhu sɛ ne nsuo no bi aba ɛsoro deɛ no, na aseɛ deɛ no a nso ayɛ dɛn? Enti ntrɛmu no na Nyankopɔn de bɛbɔɔ asa ɛ nsuo a ɛ ɛ ɛyɛ bunu no mu ntrɛmu. Ɛno ne deɛ ekura me yi, pɛɛ yi a ekura me yi, ɛna Nyankopɔn de abɔ. Ɛ, nsuo no a ɛwɔ, ɛyɛ bunu a Honhom Kronkron butu soɔ no, a ɛyɛ sum no, ɛna wɔde abom sɛ yaabu, nti wɔde bɔɔ mu no, nsuo no bi aka aseɛ, ɛna ebi nso ayɛ dɛn? Aka soro. Hallelujah! Amen. Bɔ nsɛm ma Yehowa, wate? Ɔse, Ntrɛmu mmra nsuo ntɛm. Ntrɛmu mmra nsuo ntɛm. Na mɛpae nsuo ne nsuo mu. Na mɛpae deɛn? Nsuo ne nsuo mu. Nti ɛtɔ da a, Sciencefoɔ no bɛteɛ ti. Nsuo no bi gu soro ɛna ebi gu asase soɔ. Ɛbɛpae nsuo ne nsuom. Amɛtwa asase anto o. Ɛbɛbɔ nsuo no mu te nsuo wɔ aseɛ ɛna apagya bi nso ayɛ dɛn? Kɔ soro. Hallelujah. Amen. Ɛbɛpae nsuo ne nsuom. Check wo ho yie. Wate? Na tie nkyerɛkyerɛ. Kɔ anim. Onyankopɔn ayɛ ahunmu ntrɛmu. Ɛna Nyankopɔn ayɛ ahunmu ɛsoro ntrɛmu. Kwae. Na ɔpaee nsu a ɛwɔ ntrɛmu no aseɛ. Ɛna wapae nsu a ɛwɔ ntrɛmu no ase. Ɛne nsu a ɛwɔ ntrɛmu, ntrɛmu no soɔ no mu. Ɛne nsu a ɛwɔ he? Ntrɛmu no soɔ no. Nsu a ɛwɔ he? Ntrɛmu no so no. Ah, ɛna montena hɔ. Ɛna asaase, ɛna ɛfa ha kɔsi ha, ɛna ɛsoro, ɛsoro biaa nni hɔ. Hɛ, ɛsoro hɔ, ɛtɔ da a, yɛyɛ nkuraasefoɔ sei no, Wowɔ hɔ na nsuo remuna akɛse a, wobɛte wurr na nsuo no. Ná tetefoɔ ne anyansafoɔ a wɔnim Bible no, wɔawoso sɛdeɛ Paulo twerɛ kɔmaa Romafo no. Wɔse nsuo no retɔ nyanko nsoro. Hallelujah! Amen. Watee bi da? Wɔse nsuo no reyɛ dɛn? Ɔtɔ nyankonnsoro. Nsuo a ɛwɔ soro no ayiri. Ɛno na Nyame maa Noah. Ɛnyɛ ɛno, nsuo asɛm na mebɛyɛ no nnɛ. Wɔse na wɔbue wɔ soro ntrɛmu no so nsuo no. Ɔsoro mpoma. Wɔbueeɛ na kakra hwie guu asase so. Nti yɛn a yɛwɔ ha koraa yɛte nsuo a ɛwɔ soro no sɛ yiri na wuu. Ɛda no nsuo ntɔ asase so. Ɛna Onyankopɔn yɛ yɛn saa. Nti wama nsuo no bi akɔdi soro na bi ayɛ dɛn? Aba fam. Kuruwa. Na Onyankopɔn frɛ ntrɛmu no sɛ ɔsoro. Ɛna Onyankopɔn afrɛ ɛsoro ntrɛmu no. Ɔsoro. Afrɛ deɛ yɛhunu yi sɛ soro. Ɔsoro. Ɛna ɛdeɛn? Na adeɛ saeɛ. Ɛna adeɛ saeɛ. Adeɛ kyee. Adeɛ kyee. Da a ɛtɔ so mmienu no no. Nti Dwoada, Nyankopɔn bɔɔ deɛn? Soro. Ɔsoro. Hallelujah. Amen. Na asaase mae. Onyankopɔn frɛ ntrɛmu no ɔsoro. Onyankopɔn frɛ ntrɛmu no ɔsoro. Ɔsoro. Kwae. Na adeɛ san. Ɛna adeɛ san. Na adeɛ kyɛn. Aha, anadwo du mmienu. Na adeɛ san. Anadwo du mmienu. Na adeɛ kyɛn. Hɛ! Ɔse nadeɛ saan. Nadeɛ kyee. Ɛyɛ duu pɛ. Kuanim. Da ɛtɔ so mmienu no no. Ɛda ɛtɔ so mmienu no no. Onyankopɔn kaa sɛ. Ɛna Onyankopɔn kaa sɛ. Nsuo a ɛwɔ ɔsoro aseɛ no moaboa ano wɔ faako. Te sɛ nsi, ntrɛmu no ase no. A ɛne mu deɛ no, ɔboaboa ano. Wɔ faako. Amene akɔ he? Faako. Enti Nyankopɔn ahyɛ aseɛ boaboa nsuo a ɛwɔ ntrɛmu no ase no, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔkura adeɛ na ɔhwe sɛdeɛ wohoro wo dan mu no, Yeah. ɛna Nyankopɔn boa nsuo no nyina ano faako, na mom yɛntie deɛ ɔboɔ ano ɔde yɛeɛ. Na wɔnhunu asase pɛsɛɛ. Na wɔnhunu deɛn? Asase pɛsɛɛ. Enti Ɔbɔɔ soro, ɛbɔɔ hann ne sum, na asase nyɛɛ dɛn? Ɛnyii ne ho. na yɛ sa. Wɛ wɛ wɛ yɛ a wobɛ kɔtɛ si wɛ nkwaraa na ayie. Nanso woanhwɛ yie a wonhunu Nyankopɔn adwen. Nsɛm a ɛwom no so. Woanhwɛ a wonhunu Nyankopɔn adwen. Ɔse na yɛ saa. Kura no ɛ. Na Onyankopɔn frɛ pɛsɛɛ no asase. Ɛna Onyankopɔn frɛ. pɛsɛɛ no deɛ ye. Asase. Nti afei na wanya asase, deɛ yɛte soɔ yi. Afei na yɛanya deɛ yɛte soɔ yi. Onyankopɔn frɛɛ pɛsɛɛ no deɛ ye. Asase. Asase pɛsɛɛ, na hwee nni so. Asase deɛ ye pɛsɛɛ. Wɔfrɛɛ no asase. Ɛna deɛ ye. Na nsuo mmoano no. Nsuo mmoaboano no nso. Wɔfrɛɛ no ɛpo. Wɔfrɛɛ no deɛ ye. Ɛpo. Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Ɔwieeɛ ara na ɔlooduu nkyene. Wɔde guu mu nim sɛ deɛ ɔde po bɛyɛ. Wɔse na Onyankopɔn hunu sɛ ɛyɛ. Ɔfrɛɛ nsuo mu aboa ano no ɛpo, ɛna pɛsɛɛ no ɔfrɛɛ no deɛn? Asase. Enti hwɛ, wo ne obi reko asase ho, wo ne obi, ɛ, fɛ yi ase ha sei, asase ho manso ahodoɔ paa. Wo kwa putu ogya. Aboɔ ntam deɛ me nan ka. Nipa baako foɔ se hwɛ no ɛ. Obiara no ansi da wɔ aboɔ ntam. Hwɛ ne wura ba. Ne wura. Asase wura. Ɔba. Ɔno na ɛkasa no. Nipa baako foɔ se obi ansi da wɔ aboɔ ntam. Wo a watɔ plot wɔ aboɔ ntam. Ebia sɛ me boa a ka sɛ wo boa. Ɛyɛ saa papa. Nokwasɛm. Waman. Ɔyɛ nipa te sɛ wo a. Te sɛ me a. Ɔse hwɛ no ɛ ansi dan. Ɛwɔ aboɔ ntam. Tumi ntira. Asase wura no ɔɔba. Ɔno na ɔfrɛ pɛsɛɛ no asase. Onyankopɔn frɛɛ pɛsɛɛ no deɛn? Asase. Na wo wai? Ah. Ka wɔ sɛ mekɔ Job. Ɔka kyerɛ wo sɛ. Na ɛbɛsesa yɛn. Waka kyerɛ wo sɛ. Ɛberɛ a adekyeɛ nsoromma bɔɔ mu bɔɔ ose na wɔ he? Ah. He na na wɔ. To asase fapem na wɔ hen? Ɛberɛ a na Nyankopɔn to asase pa fapem na wɔde anwea ato po hyeɛ, wɔse, Hen na na wɔ? Ei! Na ɔnni baabiara. Ɔka sɛ, Mene asase wura, ne wura ankasa. Wɔn na wɔfrɛ no asase no. Ɔba. Wate? Ne wura, ɔba. Wonya nɛteɛ no bi na atete de yɛ w'anwuru mu a, obi bɛtena hɔ a, susu di no atɛm. Wate? Obi bɛhae bi na ahia no a, susu di no atɛm. Nyɛ wo na abɔeɛ. Ɛyɛ na ɛteɛ na wateteɛ te sɛ deɛ ɛwɔ ha yi ara yi a yɛte mu yi na ade ayɛ. One day egya bɛtɔ mu, wobɛhunu asase wura tumi. Afei wogyina hɔ na abɔ ɔmɔtoa mu. Susu tetee nnipa, obi ha wo fie a, wo nso wokɔtena wɔ obi fie a adi hɔ ni, na semɛnte tɔ na fam. Wate? Ɛsɛ a wopra a ɛnyɛ wo fie nti. Obi na ate ahoro ato hɔ a na watwa gya. Wei dodge. Akwadaa bi atena valanda so adi mo, ɛnyɛ wo ba nti na watwa gya. Aka sɛ wo fie anka ho wobɛpene. Nti fie wura nso ɔbɛto wo sɛ ama sɛ ɔntwe ma wo o. Odi hɔ ni a, asomdwoeɛ bɛba efie hɔ. Ɛyɛ asase wura, ɔno na ɔne dea. Ɔno na ɛto wo din. Ɔno na ɛto wo din. Kuro anim kofi. Ɔfrɛ pɛsɛɛ no asase. Ɔfrɛ pɛsɛɛ no asase. Nsuo mu ano no. Nsuo mu ano no. Ɔfrɛ no ɛpo. Ɔfrɛ no ɛpo. Onyankopɔn hunu sɛ yɛ. Onyankopɔn hunu sɛ yɛ. Onyankopɔn kaa sɛ. Onyankopɔn kaa sɛ. Asase mfu nwura frɔmfrɔm. Asase mfu nwura frɔmfrɔm. Ahahan a ɛso aba. Ahahan a ɛso aba. Nnua a ɛso aduaba sɛdeɛ ne su teɛ. Nnua a ɛso nnuaba sɛdeɛ ne su teɛ. A na ɛbɛwo no wɔ asase so. Ama no, tangerine. Pɛɛpɛɛ, Ɛ, w'adua bi a, hwɛ yie. Bɔɔdeɛ, kwadu, nnua, mfu nwura, kube, ɛna Nyame kaa sɛ yɛngu fu, na ne nyinaa baae. W'adua bi na obi kɔte bia nsu buru ne nnua. Nti me bɔ dua na w'abakye n'asefoɔ nyinaa, de n'asefoɔ ada ase, fragradaa. Mesrɛ mo, Nyame frɛɛ saa nnoɔma no nyinaa sɛ mmara. Na ɛyɛ saa. Wo nso, wokɔ ɔdɔ asrɛ na woate bi adi, woate, na ɛnyɛ wo wose anaa wonni na ɛdu yɛ a yɛ srɛ no, woate, gu w'anim. Na ɛyɛ saa. Na ɛyɛ saa. Na Awurade, na asase fifiri nwura. Na asase afifi nwura. Na hann a ɛso aba sɛdeɛ ne su teɛ. Na hann a ɛso aba sɛdeɛ ne su teɛ. Ne nnua a ɛso aduaba a. Ne nnua a ɛso aduaba a sɛdeɛ ɛteɛ biara. Na Onyankopɔn hunuu sɛ ɛyɛ. Onyame hunuu sɛ ɛyɛ. Na adeɛ saae. Adeɛ saae. Na adeɛ kyee. Adeɛ kyee. nsa no no. Kofi, wo de ha bɛso hɔ. Mepɛ sɛ mokyerɛ me adeɛ a ɛda ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛyɛ nnɛ bena yi Nyankopɔn bɔeɛ. Mepɛ tie. Ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa. Nyankopɔn bɔɔ deɛ yi. Na Anamoa, woahunu deɛ ɛwɔ sɛ woka. Woanka sɛ agyidifoɔ, wɔn, ɛnna agyidifoɔ no wɔkae Bible. Ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa, hwan na ɛbɛkae adeɛ a Nyankopɔn bɔeɛ? Ɔse na adeɛ san. Adeɛ kye. Ɛda a ɛtɔ so sɛn. Mmiɛnsa no no. Ɛɛ. Hwan na ɛbɛkae paa. Ɛ ma me ka yɛn kɛ na ake na mu. Ai. Mama no mic. Ɔsan di hɛ. Ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa, adeɛ na Nyankopɔn bɔeɛ. Yɛpam kyɛw o, yɛpɛ se yɛde yɛn adwene si biribi so. Mepa kyɛw, ɔse asase mfifiri nwura na ɛfifiri dua ba sɛdeɛ ne su ne ne ban si teɛ bia. Mo, waka ɛfa, ɛfa no yɛ mmienu, waka ɛfa baako, aka deɛ ɛfa a ɛdi kan. Wei yɛ B. Hwan na ɛkae ade a ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa a Nyankoe bɔeɛ? Ɛnnɛ bena. Bena da. Enti obi, hwɛ, ɛ, a, Asantefoɔ a mowɔ he, Akanfoɔ a mowɔ he, asaase nne ya o. Yɛyɛ a, nka yɛto asaase din anka ɔde sɛn? Bena, ba, Kwamena. Meka kyerɛ mo, ɛnnɛ merekyerɛ mo ama moahu asase wɔ ne dea yi. Ya. Aha, ɛ, ɛ, ɛ, wɔ sɛdeɛ Onyankopɔn bɔɔ ɛpo. Onyankopɔn bɔɔ dea yi, ɛpo. Ɛne asase. Ɛne asase. Ɛne ɛmu wura. Ɛne mu wura nyinaa. Ɛne mu aduaba a ɛnfifie. Ɛnfifie a yɛdie. Hee te sɛ apple nom. Ɛnɛ wo kɔtɔ apple na wo ba wie a asɔre bi se apple na Adam wɔwɔ dii yɛn di ah na aduane a wɔwɔ die wo nim aduane korɔ bɔɔfrɛ koraa wɔwɔ di ɛte sɛ wo aduane a wɔwɔ die biaa wo di bi a wo nyɛ nyame ba na wo de wei gyina wɔ asɔre dan mu rekyerɛkyerɛ sɛ apple ɛna Nyankopɔn kɔ daa daa Adam ɛne wei maa wɔn te wee yɛn di apple phone koraa kura wo a wo yɛ illuminati. Ei Ɛmɔɔ mu deɛn wahu? Aponfoɔ kurakura wɔn ho Illuminati woyɛ Freemason wonim aduane a wɔwɔ die wodeɛ ɔpɛ afɛ woɔ ta serɛserɛ woɔ na kɔ gyinagyina wura mu wɔ hɔ abɔ ho nso wɔwɔ ɔtafere wɔ ho wɔwɔ ɛwoɔ. a Nyankopɔn de hyɛɛ Israelfoɔ bɔ no. Nanso nnipa di, ɛno deɛ, ɔnkae. Akɔdi afa. Ɔdeɛ, montwɛn yɛn. Na Nyankopɔn frɛ pɛsɛ no asase. Onyame frɛ pɛsɛ no asase. Nsuo mu anoɔfrɛ ne po. Enti nsuo mu aboa no ne po. Enti ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa a ɛyɛ fena da. Adeɛ kye. Ɛna Nyankopɔn bɔɔ deɛ, ɔsoro ne. asase. Hallelujah! Ebenada na Nyankopɔn bɔɔ deɛn? Asase ne ɛpo. Ɔsoro. Ɔbɔɔ asase, ɛpo, ɛne wira, ɛne ɛwura ne nnuaba a wɔhwɛ a aakɔnɔ, na wammɔ ɔsoro ne asase ammom. Hallelujah! Amen. Ɔbɔɔ soro ɛda a ɛtɔ so mmienu, na ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa, enti wokura mu ara, ɛyɛ headline ti, Mfitiaseɛ na Nyankopɔn bɔɔ soro ne asase no, Hallelujah! Amen! Na asase no yɛ sakasaka ne hunu. Wate aseɛ? Wotie wei yi a, wate aseɛ? Wokɔɔ baabi, womaa Honhom Kronkron kyerɛkyerɛ wo sɛ wokɔ agyidifoɔ no hɔ, wɔn, wɔn kae Bible.